Insellmilkom Sinjuri u nilqagħkom għal programm ieħor ta' Malti Kulturali fejn ta' kull ġimgħa nkunu qegħdin niddiskutu suġġetti differenti ma' persuni li jkunu magħna hawnhekk fl-istudio. U miegħi llum għandi l-Professur David Mifsud u miegħek ħankunu qed nitkellmu kif jinħadem iż-żejt taż-żebbuġa hawnhekk hawn Malta u x'xogħol jirrikjedi. Mela, kif daħal hawn Malta iż-żejt taż-żebbuġa? Ifhimni, Malta għandha storja kbira biż-żejt taż-żebbuġ eċċetera, fil-fatt hemm anki ħafna lokalitajiet Maltin, Żebbuġ, Żejtun, proprju msemmija għalhekk. Barra minn hekk sibna numru ta' siti arkeoloġiċi fejn proprju sibna fdalijiet ta' kif kienu proprju jagħsru ż-żejt, jiġifieri ż-żejt għandu storja twila. Sfortunatament lejn is-seklu tmintax dsatax ħafna mis-siġar taż-żebbuġ kienu nqatgħu biex jagħmlu spazju għall-kultivazzjoni tal-qoton. Però mbagħad ż-żebbuġ raġa' ħa dawn l-aħħar qisu tletin sena, raġa' ħa reġa' ġie in voga u raġa' u n-nies bdew jinvestu propju fiż-żejt taż-żebbuġa. X'inhu l-irwol taż-żejt taż-żebbuġa hawn Malta nafu li għandna l-ċina tagħna l-ikel Malti tajjeb u ġifieri anke famuż apparti minn xtutna, x'inhu l-irwol taż-żejt taż-żebbuġa fil-kċina Maltija? Ifhimni, żejt taż-żebbuġa, l-ewwel nett għandek diversi gradi ta' kif jista' jkun iż-żejt taż-żebbuġa, però meta nitkellmu fuq żejt taż-żebbuġa tajjeb ħafna dak li ngħidulu extra virgin olive oil, bl-Ingliż, huwa żejt li idealment inti fil-kċina Maltija, fil-kċina Mediterranja iktar milli Maltija, jidħol ma' ħafna tipi ta' ikel, salads, eċċetera, u għandu health benefits tajbin ħafna. Jiġifieri hemmhekk għandek, għandek, nista', nistgħu niktbu ktieb hemmhekk, tajjeb, jiġifieri ma nistax jiena f'żewġ minuti ngħidlek, imma għandu health benefits tajbin ħafna u jikkombaċja tajjeb ħafna mad-dieta Mediterranja. Kemm hawn tipi differenti ta' żejt taż-żebbuġa? Okej, prattikament dak li kont qed ngħidlek qabel, jiġifieri Hemm diversi tipi, però biex ngħid hekk, jiġifieri inti tibda extra virgin olive oil, virgin olive oil, olive oil waħdu, u dan kollox jiddependi mill-aċidità, mill-aċidità taż-żejt. Ara, biex in-nies hemmhekk jifhmuni, meta inti għandek żebbuġ maqtugħ mis-siġar illi mingħajr ħsara mingħajr mard, u dan inti meta qtajtu mill-ewwel għasartu, hemmhekk ħa joħroġlok l-iktar żejt tajjeb. Meta inti però ż-żebbuġ qtajtu, iż-żebbuġ ħallejtu ħallejtu jdum xi jumejn tlieta qabel ma għasartu, meta ż-żebbuġ jiġi attakkat mid-dubbiena, qed tifhimni, u jkollu ħafna ħsara ġo fih, hemmhekk inti ħa tipproduċi żejt li mhijiex daqshekk tajjeb, illi ħa jkun ta' klassi inferjuri għaliex ikun iktar aċetuż. Ħaġa oħra wkoll importanti li ngħiduhielhom lis-semmiegħa hija li l-konservazzjoni taż-żejt ukoll hija importantissima, jiġifieri liema temperatura żżommu fiha, li inti tneħħilu s-sedimenti minn miegħu wara li tagħsru. Ġifieri dawn huma kollha affarijiet importanti biex iż-żejt jibqa' Tajjeb għal madwar sena. Tajjeb biex inti dawk il-proprjetajiet ngħidulhom organolettiċi taż-żejt taż-żebbuġa jibqgħu hemmhekk. Ħa nsegwu dal-feature u nkomplu d-diskussjoni tagħna wara l-feature. Tajjeb ħafna. Ibqgħu magħna. F'Malta għawda xinsibu erba tipi ta' siġar ta' zebbuċ li huma indiġeni għal Malta. Sa issa għandek il-famuża perla maltese li għal bajda, għandek il-Maltija, għandek il-bidni li hija famuża għall-ammont ta' phenols li għandu iż-żebbux preżenti fih, u mbagħad għandek l-oleastru li huwa ż-żebbux salvaġġ. Naħseb waħda mill-iktar preġġjuti hija l-perla. Ma tantx komuni għal lavur jeżisti tip ta' żebbux differenti abjad madwar id-dinja ġifieri, però hija indiġena Maltija, hija pjuttost rari. Tibdil fil-klima, tibdil fil-klima hija sfortunatament, eh, waħda mill-issues li qed naffaċċjaw għandek fejn tidħol noqqas ta' xita, tempijiet differenti mis-soltu l-istaġuni spiċċaw, ġifieri, kif qed taraw bħalissa qegħdin f'Marzu iż-żebbux diġà mimli kellu żgħar fejn is-soltu rridu kważi ejja ħanejt kważi xahar ieħor, tifhem? Eh, biex inkunu f'dan l-istadju. Però l-iktar ħaġa li taffetwa hija kasħa ma tagħmel, speċjalment għaw Malta. Allura parassiti, eccetera, jibqgħu ħajjin, jibqgħu għaddejjin biċ-ċiklu tagħhom. Eh, li dik ida tagħmel differenza kbira. Għandek in-nixfa, kif qedtilkom l-ewwel nuqqas ta' xita, u ammont ta' sħana li saħan sitru ġieli ħarqet anke l-istiġar stess. Kif nistgħu niġġieldu t-tibdil fil-klima? Min-naħa ta' bidwejn naħseb l-użu ta' prattiċi bioloġiċi jiġifieri tipprova kemm jista' jkun ma tużax affarijiet sintetik. Per eżempju fejn jidħol bex tipprova tmur għal dak li hu bio l-iktar, issa mhux ħan semmi organic, eċċetera. Per eżempju, Bħalma tindunaw, jekk għandek it-triq ma' ġenbek daqsxejn diffiċli biex tiġi organic hundred percent, però inti jekk tipprattika affarijiet bio fl-istess ħin u tagħraf taħdem b'affarijiet li ġejjin anke min-natura stess, ħa tgħin biex tnaqqas l-impatt. Naq kif nara jien. Eh, L-lum id-dinja tant saret maġla kelli xej on the go kellix jisna rockets. Tgħid li għandu x'jaqsam mal-klima, għandu x'jaqsam mal-klima jekk inti minn flok qbad għamilt just borma d-dar it-tektika ħallejta dak it-tlezzat. F'għaxar minuti kista jkun qed ikollok il-mil lest, allura ħataħlik tal-enerġija, ħajaffatwa l-klima fl-aħħar mill-aħħar. Qegħdin nissegwu Malti Kulturali u miegħi fl-istudio għandi l profs David Mifsud u qabel ma morna l-feature konna niddiskutu l-żejt iż-żebuġa kif jinħażen u hekk. E, kif jiġi proċessat iż-żejt u kif għandu jinħażen biex jibqa' ta' kwalità tajba. Mela, fil-gżejjer Maltin hawn numru ta' produtturi ta' żejt, jiġifieri dak li ngħidulu cold pressing, fejn dawn huma magni pjuttost kbar hemm minnhom illi jistgħu jieħdu 50 kilo, hemm minnhom illi jistgħu jieħdu sa massimu ta' 500 kilo. Tifhimni? Illi inti titfa' iż-żebbuġ li jkollok ġo fihom, Iż-żebbuġ jinħasel, jinħasel. Iż-żebbuġ jidħol ġo kompartament fejn hemmhekk jinħadem, jiġi mkisser anke l-għadma eh, u jinħadem. Mhm. Mbagħad għandek proċess fejn inti tibda l-estrazzjoni taż-żejt. L-estrazzjoni taż-żejt wara ċertu ħin tittoqgħod attenti li t-temperatura ma tellaħħiex ħafna eh, biex inti jkollok żejt ta' kwalità għolja. U mbagħad hemmhekk għandek għandek għandek machine solenoid li ħa jisseparalek iż-żejt mill-ilma u ovvjament tibqalek dik il-pulp li mbagħad dik tintrema. Tintrema ġifieri tista' tista' anke tintuża dik għal affarijiet oħrajn ukoll. Tajjeb, imma at the end of the day inti ħa tispiċċa b'dan iż-żejt Eh? Cold pressed li, li huwa ta' kwalità tajba, dejjem però jekk iż-żebbuġa li inti tfajt fil-bidu hija żebbuġa ta' kwalità hmm. tajba mingħajr ħsara kif għattilkom fil-bidu u anke jiddependi wkoll mill-varjetà mill-varjetà ta' żebbuġ għax hawn ċertu varjetajiet ta' żebbuġ li huma adattati proprju għaż-żejt u għandhom żejt ta' kwalità tajba ħafna u hemm oħrajn, hemm żebbuġ li li ż-żebbuġa hija proprjament għall-mejda, hija żebbuġa kbira u jekk inti tagħżar dak it-tip ta' żebbuġ, il-kwalità taż-żejt li joħroġ minnu ħa jkun pjuttost pjuttost medjokri, medjokri. Inti mbagħad saqsejtni wkoll il-konservazzjoni taż-żejt u hawnhekk hija dik hija xi ħaġa illi ħafna nies għadhom ma jafux kif l-aħjar tikkonservah iż-żejt. Mela inti meta inti ġġibu u għandek dan iż-żejt illi għadu kemm ġie estratt minn dawn il-magni, tajjeb, importanti ħafna li ż-żejt l-ewwel u qabel kollox jinżamm fid-dlam. Ġifieri jew inti ħa tuża kontenitur idealment tal-istainless steel biex ma mhm. jidħolx dawl minnu. Mela dik l-ewwel ħaġa. Tajjeb. It-tieni ħaġa importanti ħafna huwa illi inti jekk inti għandek 20 litru żejt ta' żebbuġa, ma titfawx f'kontenitur ta' 50 litru. Imma idealment titfgħu f'kontenitur ta' 20 litru biex inti ma jkunx hemm ħafna arja fil-kontenitur magħluq biż-żejt għax meta jkollok ħafna arja għandek dik li jgħidulha bl-Ingliż oxidation jew bil-Malti ngħidu iż-żejt jiġġandar. Ma jibqax tajjeb meta jkun hemm ħafna arja miegħu. Mela inti jekk ikollok. Kemm jista' jkun ikun hemm ftit arja kważi xejn. Ftit arja ma ifhimni, kważi kważi xi kultant meta inti jkollok ftit arja ħafna drabi dik dik l-aħjar tibdilha f'arja, f'xi ħaġa li ma tagħmilx reazzjoni maż-żebbuġa, pereżempju nitrogen, qed tifhimni? Biex inti ma jkollokx din reazzjoni. Imma jekk inti m'għandekx din possibilità, idealment jekk kif għatlek għandek 50 litru żejt mela itfgħu ġo kontenitur ta' 50 litru, mhux ta' 100 litru. Tifhimni ġifieri kemm jista' jkun ma jkunx hemm arja fil-kontenitur. So dik hija waħda mill-iktar affarijiet importanti. Id-dawl importanti sma' wkoll. U mbagħad għandek ħaġa oħra, it-temperatura. Jekk inti da ħa titfgħu ġo xi garaxx, tajjeb, fejn għandek ix-xemx diretta, fejn it-temperatura ġo dal-garaxx titlagħlek fis-sajf għal xi 30 grad, 35 grad, ħażin. Tajjeb, iż-żejt irid temperatura ta' mhux inqas minn 16-il grad, jiġifieri imma idealment hemmhekk 16-il grad. 16, 17, 18, tajjeb x'imkien hemm. Importanti ħafna li met inti dan għaż-żejt ġibtu minn dila sira li għadek kemm għamil tajjeb, inti tkun taf ukoll li da żejt wara ċertu żmien, wara erba' ġimgħat, mhm. ħames ġimgħat, sitt ġimgħat, mhux iktar, mhm. dan inti ma ċċaqalqux u ħaj jiffurmalek ċertu sediment, dak il-ħmieġ biex ngħid hekk, qed tifhimni, dik ix-xullifa. U dan inti ħa jinżel, ħa jinżel fil-qiegħ. Tajjeb? Jekk inti ħa tħalli ż-żejt tiegħek ma' dak is-sediment, inti ż-żejt awtomatikament ħa jitħassar u mhux se jibqa' tajjeb għax-xorb. Tajjeb? Allura inti trid illi wara massimu ta' sitt ġimgħat u mhux iktar, eh, inti tagħmel dik li jgħidulha Decantation bl-Ingliż, dekantazzjoni, jiġifieri inti bil-mod il-mod iż-żejt tneħħih u tħalli dak id-daqsxejn sediment li hemm isfel mingħajr ma tarġa' titfgħu fil-kontenitur il-ġdid, tajjeb? Di jgħidulha decantation. Apparti għaw Malta, tbija u kol zejt eżebuċa barra minn Malta. Mela, mela, jimbiħ u kol barra minn Malta u jġib anke prezzijiet. Tajbin, għatifimni, u u apprezzat f'ħafna pajjiżi. Għarrejt. E, u xi sfidi jaffaċċjaw il-produtturi ta' żejt biex jisum il-proċess kollu mill-bidu sal-aħħar? Jina naħseb l-ikbar sfida li hemm hija din li meta inti taqta iż-żebbuġ biex tieħdu għall-għasir, eh? Hemmhekk inti b'xi mod jew ieħor trid tiftiehem mal-persuna li ħa jagħsarulek, eh? Illi dan isma' tgħidlu isma' dan jiena ħa nġibulek nhar il-Ħamis pereżempju, filgħodu. U idealment hu jkollu reġistru u jgħidlek mela, okay, David, jekk inti ħa ġġibuli l-Ħamis filgħodu, jiena l-Ħamis filgħodu Dak il-ħin, ħa nagħmel tiegħek. Qed tifhimni? U mhux iħallih hemmhekk jistenna ġurnata, tnejn, tlieta fix-xemx, għax meta inti ż-żebbuġ qiegħed tħallih jistenna qabel ma inti tagħsru, hemmhekk qed issirlu ħafna ħsara. U allura mbagħad jiġi iktar aċituż u allura l-kwalità tiegħu qiegħda tonqos. Grazzi ħafna talli lqajt l-istedina u kont magħna llum, u grazzi lilkom talli segwejtu dal-programm, ingħaqdu magħna għal programm ieħor ta' Malti Kulturali fejn ħa niddiskutu suġġetti oħra. Grazzi.